א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. מיר האבן פארבראכט א שוין פורים אין אלע לענדער און דערנאך שושן פורים אין ירושלים, אבער א טאג פארדעם האט ישראל מיט די פאראייניגטע שטאטן

דארפן זיין מערסטע פון דער צייט אדער אסאך פון דער צייט אין בונקערס, באהאלטן זיך פון באמבעס און ראקעטן. נישט געקוקט אויף דעם איז די מלחמה גאנץ פאפולער ביי זיי. אין אמעריקע פון דער אנדער זייט, עס איז האט נישט געמאכט קיין גרויסן בייט אין אונזער לעבן, אבער די מלחמה איז אינגאנצן נישט אזוי פאפולער, ספעציעל ביי ניט אידן וואס איז אגב די גרעסטע מערהייט פון לאנד, איז לאמיר אבער קאנצענטרירן אויף ישראל, און כדי דאס צו טאן קען זיין מסתמא נישט קיין בעסערע גאסט ווי אונזער חבר אברעמי זאקס, לאנג יעריגער אנפירער פון דער ישראל ראדיא פראגראם כאן אידיש וואס איז אפט מאל געווען א גאסט אויף אונזער פראגראם כדי אויסצופלאנטערן די געשעהענישן אין ישראל, איז הערט מיין אינטערוויו מיט אברעמי ער וועט זיך אליין אביסל פארשטעלן ביים אנפאנג. מיר האבן זיך דערקלונגען צו אברעמי מיט וואטסעפפ, אין ירושלים, פורים בייטאג אין די פאראייניגטע שטאטן, און ערב שושן פורים אין ירושלים. איז איך בין אברהם זאקס איך ארבעט איך בין ארבעט אין די ראדיא עדיציע דער אמת איז איך פארענדיג באלד דארטן ארבעטן און איך בין א אידיש לערער. און איך מאך איצט א דאקטאראט און איך האב שוין געשמועסט מיט אייך עטליכע מאל. איך דארף דיר נישט זאגן אז ס'איז א זייער אומזיכערע צייט אין ישראל, זאג אונז וואו דו ביסט און צי דו ביסט זיכער און וואס טוט זיך אין דיין פערזענליכע וועלט. יא איז איצטער איך בין געגאנגען מיט די קינדער שלאפן אין א קערלער אין א זיל אזא און ווייל ביי אונז אין שטוב איז נישטא קיין ארט בדרך כלל אין רוב הייזער נישט רוב אפשר רוב יא אבער מער ווי פופציג פראצענט הייזער אין ישראל איז פאראן א צימער א פארזיכערטע צימער וואס קען אנשטיין א אנגריף פון ראקעטעס ביי אונז איז נישטא איז איך האב געדונגען א דירה אויף עטליכע אויף צוויי נעכט אבער איצטער פשוט גענומען מען דרענגט קינדער און מיר שלאפן אין א קעלער אבער גוט ס'איז רוב מענטשן טוען דאס נישט דאס הייסט מען גייט ביינאכט אויב ס'איז פארהאן אלארם מען גייט ביינאכט און מען קומט און באמת די לעצטע נאכט איז דווקא דא אין ירושלים נישט געווען בכלל קען מען זאגן ירושלים איז אביסל ווייניגער מען צילעוועט מער אין צענטער לאנד דאס איז זייער מער מצילע וועט דארט מער אויך פון איראן און איצטער די לעצטע נאכט די לעצטע טאג נישט די לעצטע נאכט אויך פון לבנון לבנון פון חיזבאלא זיי שיקען אויכעט מער צו דארטן מיר זענען אביסל מער דרום צו יא איז דאס איז מער ווייניגער די סיטואציע מיין פערזענליכע איז אז דו זאלסט זיך היטן און טאמער חלילה געבט נאך אן אלארם זאלסטו טון וואס דו דארפסט טון. איך בין א איך בין אין דער בזערא בשיץ טראו דער ענין ס'וועט זיין א טומל ס'וועלן קומען אנדערע מענטשן וועלן מיר נישט קענען ווייטער שמועסן אבער איך בין אין א פארזיכערטן ארט שוין איצטער דער ארט וואס מ'דארף קומען ווען ס'פארן אלארם דארט בין איך שוין. גוט.
א גרויסן דאנק. איז ווי אונזערע געטרייע צוהערער ווייסן ביסטו א מומחה אויפן געביט פון ישראל פאליטיק, ישראל געשיכטע, קענסטו אונז איבערגעבן אביסל הינטערגרונד צו דעם איצטיגן קאנפליקט?
יא, איך ווייס נישט צו איך בין א מומחה, יעדער איינער און ביי אידן יעדער איינער איז א מומחה און נישט קיין מומחה, אבער יא, דער ענין איז אז ווי אלע ווייסן ס'איז געווען א אנשטרענגונג שוין אסאך יארן, די איראנער האבן גערעדט אז זיי ווילן פארטיליגן מדינת ישראל, און זיי האבן געטון צוליב דעם צוויי זאכן, ערשטנס פארשטארקט פארשידענע גרופעס פון שיאיטן, למשל דער עיקר אין לבנון, דאס זענען ממש זייערע מענטשן, אבער נישט נאר שיאיטן, אויך דא אין די פאלעסטינער געביטן, פאלעסטינער שטחים, האבן זיי געשטיצט. דזשיהאד, די איסלאמישער דזשיהאד למשל, דאס איז א ארגאניזאציע וואס זיינע גאנצע איז אינגאנצן באגרינדעט און און געשטיצט נאר פון די איראנער און די פשוט פאלגן זיי, וואס איז ווי אלע ווייסן זייער אן עקסטרעמע ארגאניזאציע וואס טוט נאר אין טעראר קעגן מדינת ישראל און אויך געשטיצט חאמאס און אנדערע, און זיי זענען געווען פון די וואס האבן געפלאנט, נישט אליין, צוזאמען מיט חאמאס און מיט אנדערע, מיט חיזבאלא, אבער געפלאנט די זיבן אקטאבער אטאקע, און די צווייטע זאך איז געווען דאס אווענסירן די אטאם פלאן, נישט זיכער אז זיי האבן געוואלט עס נוצן מארגן ווען זיי וואלטן דאס געהאט, נאר אויב מען האט עס קען מען איצטער אנהייבן שיקן כוחות קעגן מדינת ישראל וואס זאלן טון דאס אין א קאנווענציאנאלער וועג און זיי קענען זיין באשיצט אז קיינער וועט זיי נישט טשעפען, אפשר דאס איז דער פלאן אדער איך ווייס נישט וואס איז פונקט דער פלאן, אקאפונים ווען ס'איז פאראן א מדינה וואס זאגט אז זי וויל פארטיליגן מדינת ישראל און אווענסירט און וויל פראדוצירן אטאם באמבעס נוקלעארע געווער איז דאס פארשטייט זיך זייער א גרויסער געפאר און מ'האט גערעדט וועגן דעם אסאך יארן, איצטער ווען ס'איז געקומען, זיי זענען ווי איך האב געזאגט פון די די וואס האבן געפלאנט דעם זיבעטן אקטאבער, זיי האבן דאס געשטיצט מיט געלט מיט כוחות מיט אלץ וואס אנדערע זאכן, זיי שטיצן די חתן אין תימן וואס האבן געשיקט ראקעטן, זיי שטיצן ממש די געוויסע מיליטערישע גרופעס, גרופירונגען, אין איראק פון שאיטן וואס האבן אויך באמבארדירט אין מדינת ישראל, דאס איז זייער אסאך כוחות, און אין סיריע איז געווען גרופירונגען ווען ס'איז נאך געווען עזה, ס'איז געווען אסאד אנטשולדיגט, און זיי האבן נישט באצאלט קיין שום פרייז, דאס איז איין זאך, און צווייטע זאך איז דער ענין פון די אינקלארע געווען און בקיצור די לאנגע מעשה מ'דארף נישט אריינגיין אין אלע פרטים אבער ס'איז געווען מען האט געשיסט אהין און צוריק אבער מיט אכט חדשים צוריק האט מען שוין געמאכט א גרויסער אנגריף קעגן די נוקלעארע אנשטאלטן פון איראן מען האט דארטן באמבאדירט זיי האבן צוריק געשיסט געשאסן אנטשולדיגט זייער ראקעטן וואס האבן געמאכט א באטאנ'דיגן שאדן אין מדינת ישראל, אריינגערעכנט אין ממש חשוב'ע ערטער, נישט אזויפיל אבער געוויסע, וואס איז געווען מ'קען זאגן אפילו א סורפריז פאר געוויסע מענטשן וואס האבן באוויזן דאס צו טון, נישט געקוקט אויף דעם אייזענער קאפל, יא, כיפת ברזל אויף עברית, איירען איך פארגעס די נאמען אויף ענגליש, האבן זיי יא באוויזן דאס צו טון, אבער דער עיקר נאך סתם אין אנדערע ערטער, און ס'זענען געשטארבן פֿינף און צוואַנציק מענטשן, און מען האט באוויזן דארטן צו פארטיליגן, מען קען זאגן מער ווייניגער זייערע נוקלעארע פראיעקט, מיט דער הילף פון די פאראייניגטע שטאטן וואס איז אריינגעקומען און געשאסן אין געוויסע ערטער וואס איז געבויט זייער טיף אונטער גרויסע בערג, האבן זיי דארטן אריינגעשאסן און פארענדיגט די מנין, נאר ס'איז געבליבן אביסל אוראניום פאר איך ווייס וואס. דאס וואס איז געווען לעצטנס, דאס איז די גאנצע, מ'קען זאגן, די גאנצע אונטערגרונט מער ווייניגער. איצטער איז געקומען, ווי מיר ווייסן, אין איראן איז פאראן זייער א גרויסער טייל פון די באפעלקערונג וואס איז קעגן די רעזשים, מ'ווייסט נישט פונקט, אפשר זעכציג פראצענט, אפשר פופציג, אפשר זיבעציג, מ'ווייסט נישט פונקט, אבער א גרויסער טייל, און א טייל פון זיי זענען ממש זייער שטארק קעגן, פשוט מענטשן וואס זענען סעקולערע פשוט, אדער סתם קעגן די רעזשים וואס איז גאנץ גרויזאם אכזריות'דיג, און מאנכע וואס זענען סעקולער, פארשידענע מינדערהייטן וואס זענען פאראן אין איראן אזוי ווייטער, און זיי האבן געמאכט פראטעסטן אסאך מאל, און מען האט עס יא געשטויסן, מען האט עס אונטערגעדריקט אלע יארן, און איצטער איז עס געווען נאכאמאל, ס'איז אנגעהויבן פון א עקאנאמישער זאך, ס'איז געווארן פראטעסטן, איך פארשטיי דעם ענין איז אז מדינת ישראל האט נישט געוואלט די איניציאטיוו דא, הגם אין אמעריקע מיינט מען אפשר, אסאך מיינען אז ישראל האט דא געשטופט, איז דאס מער קאמפליצירט ווייל איך מיין אז אין ענין גערעדט מדינת ישראל און אויך די היינטיגע רעגירונג וואלט נישט געוואלט איניציאטירן אזא מלחמה, פארוואס? ווייל דער אינטערעס פון מדינת ישראל איז געווען פארמיידן פארמיידן דעם ענין די נוקלעארע פראיעקט, דאס איז איין זאך, און צווייטע זאך איז נו זיי זאלן באצאלן א פרייז, אבער באצאלן א פרייז, מיר באצאלן אויכעט א פרייז, איז די פראגע וואס איז פונקט דער ציל אין א מלחמה וואס מדינת ישראל וואלט געפירט אליין אן די אמעריקאנער איז זייער שווער צו זען וואס איז דא פארהאן צו פארדינען און מען האט געמאכט מיט אַכט חדשים צוריק מען האט געזאגט אז ס'איז געווען אזעלכע גרויסע מען האט אזויפיל פארדונען ס'איז געווען אזוי גוט מען האט אזוי געוואונען און וואס איז פארהאן ווייטער צו טון אבער איך מיין אז מען האט דא געפונען א א א מעגליכקייט א געלעגנהייט דאס איז דאס א געלעגנהייט וואס הייסט אז דער אמעריקאנער פרעזידענט דאנעלד טראמפ האט פארוואס ווייס איך נישט איך מיין אז דאס איז סתם געווען א פון זיך ווייסט דאך א נישט נישט א אויסגעטראכטע זאך ביזן סוף ער האט געזאגט מיר וועלן שטיצן די פראטעסט די וואס מאכן די פראטעסטן דאגה נישט די פאראייניגטע שטאטן שטיצט אייך האט נישט קיין מורא און די רעזשים דארטן, גיב אכטונג, זייט פארזיכטיג איר זאלט נישט טשעפען און אוועקהרג'ענען די מענטשן וואס מאכן די פראטעסטן, און אזוי ווי ער האט עס געזאגט אזוי האבן די דארטן די וואס האבן פראטעסטירט האבן עס גענומען ערנסט און מען האט ארויסגעגאנגען אין די גאסן הונדערטער טויזענטער מענטשן אדער מיליאנען און מען האט פון זיי אוועקגעהרגעט צענדליגער טויזנטער, מען ווייסט נישט פונקט, אנדערע זאגן דרײַסיק טויזנט, אנדערע זאגן צוואַנציק, אפילו עס זאל זיין פֿופֿצן, מען האט דארטן אוועקגעהרגעט טויזנטער מענטשן, האט פונקט דאס וואס ער האט געסטראשעט נישט צו טון האט מען געטון, איז איז ער געקומען, איך מיין, אזוי פארשטיי איך דער ענין, אז ער האט פשוט געווען, אקעי נו, מען דארף עפעס צו טון. דאס הייסט רעאליזירן און אפשר האט ער געמיינט מאכן א קליינע זאך איך ווייס נישט אבער אזוי אזוי זעט אויס און מען האט געזאגט אז ישראל האט אים געבעטן נישט צו דאס טון זיך איינהאלטן נאכאמאל אפשר מיט א פלאן אזוי מען וועט דאס טון אן פלאנירן קען דאס שעדיגן אדער מען האט שוין יעמאלט געמיינט לאמיר אויסנוצן דאס א געלעגענהייט אריינגעבן א שטארקערע א שטארקערע אטאקע איך ווייס נישט אבער דערינען איז כמעט זיכער אז מען האט אים טאקע געבעטן נישט צו טון און אויך אנדערע מדינות ארום, און אזוי האט מען געמאכט די סטראשע מער און מער, און מען האט געבראכט אזויפיל כוחות אין דעם ראיאן, און מען האט דארטן געסטראשעט און מען האט געמאכט פארהאנדלונגען, וואס זענען די פארהאנדלונגען? די פארהאנדלונגען ערשטנס זיי זאלן אוועקמאכן אינגאנצן ליקווידירן זייערע נוקלעארן פראיעקט אבער אינגאנצן, און א צווייטע זאך איז געווען מיט די באליסטישע ראקעטן, מ'זאל עס פארקלענערן, כ'ווייס נישט וואס, לייגן אונטער א אבזערוואציע, איך ווייס נישט פונקט, און זי האט דאס נישט געוואלט נעמען, און דאס איז אגב א מאדנע זאך, ווייל וואס מיינט א מאדנע זאך? זיי האבן מסתמא נישט געגלייבט אז די פאראייניגטע שטאטן גייט אריין אין א מלחמה קעגן איראן, ווייל אויב יא דארף מען זיין אינגאנצן משוגע אזא מדינה ווי איראן אריינגיין אין א מלחמה קעגן די פאראייניגטע שטאטן, דאס איז אזוי ווייט די מהלך, יא די אונטערשטעליגנדע כוחות איז אזוי גרויס אז אויב איראן האט עפעס א שטיצע לאמיר זאגן פון כינע מיט רוסלאנד מיט איך ווייס נישט וועמען צוזאמען איז מילא קען מען דאס פארשטיין, אבער אליין ווי איז דאס מעגליך, דאס הייסט אז מען זאגט דיר גייסט א מלחמה

און ווי מיר ווייסן די אינפארמאציע דארטן איז געווען זייער גוט און שטארק, און יא איצטערט די פראגע איז און מען זעצט אויס אז איצטערט אז מען עקט זי אריין זייער זייער שטארק און זייערע כח צו רעאגירן איז נישט אזוי ווי מען האט געמיינט, מען האט געמיינט וואס זיי קענען דא צו טון, מען דארף פארשטיין וואס פאר א מורא איז דא געווען פאר זיי, נישט נאר פאר זיי, פאר חיזבאלא אפילו, ס'איז געווען אזא גרויסע מורא, און ס'איז געווען פארוואס, ווייל זיי האבן דארטן טויזענטער ראקעטן, אבער די ראקעטן האט מען באוויזן אראפשיסן און אויכעט זיי האבן דארטן איך ווייס נישט די ריכטיגע אפשר דארף מען עס רופן באטעריי אפי' די דארטן וואס מען לייגט אויף א מאשין אדער סתם אזוי מען שטעלט און מען שיסט איז דאס געפינט מען דאס אומעטום אין איראן וואס איראן איז א ריזיגע לאנד דאס איז נישט בעזה, עזה פאסט, דאס איז א ריזיגע לאנד, און יעדע ארט וואס זיי שטעלן דארטן אזאנע זאך געפינט מען דאס שנעל אראפשיסן, ווייל זיי דער גאנצער סיסטעם זייערע קעגן עראפלאנען האט מען אראפגעשאסן, און ווייטער זייערע בכלל לופט געווער לופט לופט מיליטער האט מען צושטערט אינגאנצן, איז דער דער איבערוואג איז אזוי שטארק אז זיי באווייזן נישט צו שיסן וויפיל זיי האבן געוואלט, זיי שיסן אסאך וועטן מיר זען איצטער דער פערטער טאג, און זיי שיסן שוין ווייניגער, און עס איז פארהאן האפענונגען אז זיי וועלן שוין נישט קענען שיסן קיין סאך אין די קומענדיגע טעג, דאס הייסט די הצלחה איז זייער גרויס, איצט דארף מען טראכטן וואס איז די סטראטעגישער סוף פון די מעשה. מיר האבן געהערט עטליכע מאל דאס שוין יארן, זינט די אנהייב פון דער שוין פון גאזע מלחמה, אז עס איז דא סיי אין אמעריקא סיי אין ישראל א דוחק פון אמוניציע. איז ווי וואס פאר א ראלע שפילט דאס אין די מלחמה, ווייסטו? די מעשה מיט אמוניציע איז טאקע א מאדנע זאך און אינטערעסאנטע. וואס ישראל פראדוצירט נישט, פראדוצירט פארשידענע זייער פארגעשריטענע סארטן אמוניציע, וואפן, אבער דווקא די טאג טעגליכע באמבעס וואס אראמאטן און אזוי ווייטער, דאס קויפט מען פון די פאראייניגטע שטאטן, דאס הייסט מען פראדוצירט נישט אין אזא מין, מען מוז אנקומען צו די פאראייניגטע שטאטן, בקיצור ממש, אבער צוויי דריי חדשים קען מען מלחמה האלטן אן דעם, אחוץ דעם קען מען נישט. די גאנצע פלאן איז געבויט אויף דעם וואס די פאראייניגטע שטאטן וועט אונז פארקויפן. און ווען ביידען האט געוואלט האבן א געוויסע זאג איבער ווי מען פירט די מלחמה דא אין ישראל האט מען עס אפגעהאלטן אויף א צייט כדי צו זאגן טו נישט דאס טו נישט דאס. מיט דער היינטיגער רעגירונג אין די פאראייניגטע שטאטן עס זעט אויס אז מען לאזט טון ווי די ישראל פארשטייט און די פראבלעם עקזיסטירט נישט, דאס הייסט די אמעריקאנער האבן נישט קיין פראבלעם מיט די מוניציע מיט גארנישט, די וואס האבן די פראבלעם איז ישראל וואס איז געבויט אזוי עס פאלן געוויסע סארטן ראקעטן און קלענערע באמבעס און האמאראטן האראמאטן אזוי ווייטער וואס אויב מען פראדוצירט דאס קען מען דאס נוצן צו א געוויסער צייט און יעמאלט נישט. איז דאס געבוי דאס הייסט ס'האט א צייט וואס ס'ווערט שוין פארפאלן איז מען פראדוצירט עס נישט בקיצור אין ישראל און דאס דאס איז זאכן וואס מען מוז האבן ממש פאר פאר די טאנקן פאר די אראמאטן פאר די עראפלאנען פאר אלצדינג מען קען איז דאס אלץ געבויט אזוי וואס מען מוז אנקומען צו די אמעריקאנער און איז נאכאמאל דער פראבלעם עקזיסטירט נישט איצטער האט מען געבראכט אויכעט אין ישראל די אמעריקאנער האבן נישט קיין פראבלעם מיט אמונאציע דאס דאס איז דער ענטפער דער קורצער ענטפער איצטער אז די מלחמה איז אזוי געפירט אזוי קאארדינירט מיט די אמעריקאנער מען קען זאגן היינט האט טראמפ געזאגט אז די אמעריקאנער האבן עס בכלל זיי זענען די פירער זיי ער וויל נעמען די קרעדיט פאר זיך אויכעט יא ער איז באוואוסט מיט דעם. איז זיי זענען דער צד דא איז דאס אינגאנצן די גאנצע פראבלעם איז אינגאנצן יא די די פראגע עקזעסטירט גארנישט אבער לאמיר רעדן א וויילע וועגן די סטראטעגיע וואס דאס איז א שווערע פראגע איך מיין ווי וויל מען דאס פארענדיגן ווייל מען רעדט אפשר אפשר צו צו צו גרויס איך האב שוין דא מיט אייך באוויזן מיין יא קליינע וויסן און קליינע פארשטאנד ווייל איך האב אייך געזאגט מער ווי איינמאל אז ס'איז נישטא קיין מעגליכקייט צו צוריק ברענגען אלע פארכאפטע און דאס איז געווען א טעות איז קען זיין אז איצטער זאג איך אייך איז א טעות אבער יא און ווי איר האט געזאגט איר האט מיר פארגעשטעלט ווי א מומחה אבער ער איז דאך פאר גרעסערע מומחים און אפילו די מומחים ווייסן נישט אלעמאל וואס וועט זיין אבער מיר איז שווער צו פארשטיין ווי וועט די איצטיגע סטראטעגיע ברענגען צו דעם וואס מען האט גערעדט מלכתחילה, איצטערט זאגט מען אביסל אנדערש, מען האט געזאגט מלכתחילה דער ציל איז אוועקווארפן דער היינטיגער איסלאמיסטישער רעזשים, ס'זאל זיין דארטן עפעס אנדערש, וואס איז דער בעסטער? ס'זאל זיין דעמאקראטיע טאקע, הלוואי, אבער ווי? באמבאדירן פון דער לופטן? שטעל זיך פאר איך קום, חלילה, עימיצער וועט קומען אין די פאראייניגטע שטאטן אדער אין ענגלאנד און וועט לאמיר זאגן אראפשיסן דעם פרעזידענט מיטן איך ווייס וואס מיט דער וויצע מיט און אזוי ווייטער וועט דאס ברענגען ס'וועט זיין אן אנדערע רעגירונג מיט באמבאדירן איך ווייס נישט וואס חס וחלילה דעם פענטאגאן מיט איך ווייס נישט וואס דאס ברענגט נישט יא מענטשן פארענדעטן א גרויסער טייל פון דער מדינה זענען זייער פאנאטיקער פרומע מענטשן, רעליגיעזע דאס הייסט שיאיטן, אנדערע זענען סתם אזוי וועסטאס וואס ארבעטן דארטן, און ס'איז פארהאנדן א באזונדערע מיליטער נאר אויף אפצוהיטן ווי זיי רופן דאס די רעוואלוציע דאס הייסט די איסלאמישע רעוואלוציע, די רעוואלוציע וועכטער אדער און און ווי קען מען דאס אראפברענגען מיט וואס? מיט זאגט איצטער וועלן מיר שיסן דערנאך וועט איר די ציווילע לייט די בירגער פון איראן, מיר שיקן אייך, גייט. גייט און האט מלחמה, מיט וואס? מיט וועלכע וואפן? און ס'איז אביסל א חוצפה אפילו וואס טראמפ און נתניהו זאגן דאס, דאס הייסט א חוצפה, דאס מיינט אז מיר זאגן מיר קומען שטיצן אייך, זייער שיין, מיר שטיצן, אבער זאגן זיי איצטער טראָגט איר די אחריות, זיי קענען דאָס נישט טאָן, דאָס הייסט, פון איין זייט, מיר זיינען געקומען, נישט מיר, דירעקט די אמעריקאנער, געקומען העלפן זיי ארויס, ס'איז אמת, אָבער מען קען נישט, איך קען נישט פארשטיין ווי אזוי, אפילו ווען די רעגירונג וועט זיין אסאך שוואכער ווי דאס וואס איז היינט, יא, זי וועט זיין די גרעסטע הצלחה, מיר איז שווער, נאכאמאל, קען זיין אז איך האב א טעות, הלוואי, מיר איז שווער צו פארשטיין ווי קומט מען פון דעם ביז צו מאכן דארטן א אמת'ע רעוואלוציע, און אפילו א רעוואלוציע מיינט אגב לכאורה לכאורה א רעוואלוציע מיינט ברידער קריג, א ציווילע קריג וואס קען דויערן א צייט און אזוי, אבער אפילו דאס זעה איך נישט, ווי וועט דאס דאס הייסט ווי פון דער לופט און ווי קען מען דאס טון? אפשר וועט מען יא שיקן א קליינע גוט, מען זאגט למשל אזוי ווי די אמעריקאנער האבן געטון אין ווענעזועלע, דאס קען מען טון, אקעי, אריינברענגען אויף א נאכט, נעמען עימיצן, איך ווייס נישט וואס, פארברענען עפעס, גוט, ישראל, ישראל'דיגע מענטשן פון מוסד זענען געווען אין איראן די לעצטע מלחמה אויך, מסתמא, אזוי זאגט מען, די פריערדיגע מלחמה זיכער, מען האט פארעפנטליכט פון דארטן רעקארדירונגען, פילמירונגען און אזוי ווייטער, גוט, אבער דאס אליין איז שווער צו זעהן ווי וועט דאס ברענגען צו רעוואלוציע דערפאר איך מיין אז איך מיין אז ס'וועט זיך פארענדיגן מיט א איראן וואס איז אסאך אסאך שוואכער אבער מער ווייניגער דאס וואס מיר קענען אבער אסאך שוואכער וואס וועט זיין מער פארטון מיט זייערע אייגענע צרות און וועלן ווייניגער האבן כח אין די קומענדיגע יארן צו טראכטן וועגן שאפן צרות צו אנדערע, און אפשר אפשר אפשר אביסל מילדער, און לאו דווקא מילדער אבער אפשר, דאס קען מען נישט וויסן, אפשר אביסל מילדער, און אויב נישט על כל פנים שוואכער. אזוי קלער איך, אבער נאכאמאל, איך האב שוין דא באוויזן מיינע גרייזן, עס קען זיין איר גייט עס נעמען ווי איר פארשטייט, קען זיין אויכעט אנדערע מענטשן טראכטן וועגן ערגערע סיטואציעס אבער איצטער איך מיין אז די ערגסטע זאך וואס מ'האט מורא געהאט פאר דעם און דא אין ארץ ישראל אגב האט געהערשט א גרויסער מורא דאס הייסט אסאך מענטשן אפילו די וואס האבן עס געשטיצט אפילו די וואס נישט אסאך האבן געמיינט וואס וועט זיין די רעאקציע און מ'האט געמיינט ווען וועט עס אנהויבן און וואס וועט עס זיין און מ'האט געמיינט אז ס'וועט זיין עפעס מער דראמאטיש אבער נאכאמאל זעט אויס אז מען האט באוויזן צו פארמיידן די ערגסטע זאכן און זיי האבן נישט קיין גרויסע סורפריזן צו באווייזן עס זעט אויס. און
איין קלייניגקייט ס'איז נישט נאר א מלחמה מיט איראן דאס וואלט געווען גענוג גרויס א סכנה אבער ס'ווייזט אויס ס'איז א נאך נישט אינגאנצן שטיל אין גאזא, און לעצטענס האט מען געהערט אז ישראל פירט א מלחמה איצט אין לבנון, וואס טוט זיך אין לבנון? יא יא אין לבנון איז ממש א מלחמה, א עפענדיגע מלחמה, דווקא דאס איז העכער די אינטערעסאנטע זאך מיט חיזבאלא, עזה איז א באזונדערע זאך, דאס איז א צרה פאר זיך און א קאמפליצירטע זאך, אפשר מיר רעדן וועגן דעם שפעטער, אבער וועגן לבנון, דער ענין איז אזוי, אז די מלחמה האט זיך פארענדיגט דארטן אין לבנון מיט דעם וואס חיזבאלא איז זייער זייער שוואך, און מען האט געמאכט א אפמאך אז זיי וועלן זיין דרום צו ליטאני טארן זיי אינגאנצן נישט זיין, און ישראל האט דאס די אינטערפרעטאציע איז געווען אז אויב עמיצער געפינט זיך יא דרום צו די ליטאני, עס איז פאראן דארטן א טייך ליטאני דרום צו, דאס הייסט נענטער צו ישראל, דערשיסט מען, און זינט יעמאלט יעדע וואך און א מוסדות סדר טאג שיסט מען דארטן דאס הייסט ישראל אויב סי מזעט עפעס פון חיזבאלא נישט איז איך מיין אז מוויל עס זאל זיין אין א געוויסע גראד נישט צופיל דאס הייסט ממאכט דארטן א חשבון וויפיל אבער דער ענין איז אז מוועט נישט לאזן זיי איבערבויען דעם כח דארטן בכלל נישט נאר כח פשוט נישט זיין דארטן נישט עפענען האבן דארטן דרום צו האבן דארטן קיין שום קאמאנדע גארנישט אבער צפון צו האט מען פארמיידט נאר אויב זיי ווילן ממש איבערבויען זייערע איך ווייס נישט וואס פאבריקן אויף צו פראדוצירן געווער און אזעלכע זאכן דאס דערשיסט מען אבער מען מאכט נישט קיין מלחמה קעגן דעם און זיכער נישט אין ביירוט וואס דארטן זיי בויען איבער זייערע כח פון דאס ניי נישט נאר כח אגב פון געווער ממש נאר אויכעט זיי האבן פאליטישע און פינאנציעלע אנשטאלטן און אזוי ווייטער. איצטער ווען ס'איז געווען פארדעם וואס מ'האט אנגעהויבן די מלחמה האט מען געמיינט אז חיזבאלא וועט זיך אריין מישן באלד, און זיכער הונדערט פראצענט אז מ'וועט אראפשיסן כאמינאי, דאס הייסט אויב זיי רעאגירן נישט צו דעם צו וואס ווען עס איז שוין יאר א יאר א יאר וואס קען שוין זיין מער, אבער דער ענין איז אז זיי ווייסן זייערע מצב איז זייער א שכלעכטער און דערפאר האבן זיי זיך געקווענקלט עטליכע טעג און איצטער האבן זיי טאקע יא רעאגירט ממש נעכטן ביינאכט דאכט זיך און ישראל האבן דאס גענומען די סאודיגע מיליטער האט דאס גענומען ווי ממש א מתנה א גרויסן דאנק אייך א גרויסן שכוח איצטער האבן מיר די באפולמעכטיגקייט איצטער האבן מיר די לעגיטימיטעט אריין גיין און אריין שיסן וואס מער דאס הייסט ליקווידירן דאס וואס איז געבליבן פון חיזבאלא איצטער אז איך זאג עס אזוי עס קלינגט אויס אפשר צו גוט ווייל ממש פארענדיגן חיזבאלא איז און נישט עקזיסטירן פארענדיגן די לעצטע געווער די לעצטע ביקס וואס א חיזבאלא מענטש האלט ביים האנט פארדעם דארף מען איינעמען לבנון, קיינער וויל דאס נישט קיינער מיינט עס נישט דאס איז א משוגענע זאך אפילו צו רעדן אפילו נישט נעמען א טייל פון לבנון וויל מען אויכעט נישט דער איינציגע זאך וואס מען טוט אפשר יא טון אויב מען וועט זען א סכנה איז ס'איז פארהאן קליינע ראקעטן אזעלכע וואס מען קען זיי גארנישט דערשיסן פון דריי קילאמעטער בערך און דאס האט געבראכט צו דעם וואס מען האט געדארפט אויף עברית רופן דאס פצמרים, אזעלכע באמבעס אזעלכע וואס מען שיסט עס פון זייער נאענט, און דאס האט געבראכט צו דעם וואס מען האט געמוזט עוועקואירן ישובים פון צפון לאנד ביים אנהייב פון דער מלחמה אין אקטאבער, און דאס די ישובים זענען געווען עוואקואירט פאר מער ווי א יאר, און ס'איז א געפערליכע שאדן פאר מדינת ישראל, און דאס האט מען געזאגט דאס וועט מען נישט דערלאזן היינטיגע מאל, אבער חוץ דעם קען מען איז האט מען געוואלט אפשר אריין גיין אביסל מער אין לבנון אבער ממש די ערשטע פֿינף קילאמעטער אדער דריי קילאמעטער אבער חוץ דעם קיינער וויל דאס נישט איז וואס מיינט עס ליקווידירן חיזבאללה דאס מיינט אריין האקן וויפיל מער דאס איז א ארגאניזאציע וואס די איינציגע ציל איז צו הרגנען אידן הרגנען ישראלדיגע בירגער דאס איז די איינציגע ציל פון די ארגאניזאציע פאר דעם דאס געבויט און וויפיל מער מ'קען דאס אראפהאקן איז בעסער, און אינטערעסאנט אויכעט וואס די לבנה'דיגע רעגירונג איז זייער שטארק איצט דערקעגן חיזבאללה, זיי זאגן מיר דערלאזן נישט און זיי האבן קיינמאל נישט געהאט די מוט דאס צו זאגן, יא מיר לאזן נישט אינגאנצן חיזבאללה צו זיין אקטיוו דא אין לבנון, מיר האבן איין געווער דאס איז אומלעגאל, געענדיגט. דאס איז דאס קומט פון דעם וואס דער היינטיגע רעגירונג די היינטיגע רעגירונג איז אונטער די איינפלוס פון סאודיע וואס איז סוניטן און פרא אמעריקאנער זענען זייער קעגן איראן און קעגן חיזבאלא און אזוי ווייטער און דאס קומט אויכעט פון דעם וואס חיזבאללה איז זייער שוואך און דאס איז געשמאק צו רעדן און זיי קריגן זיך צווישן זיך דארט אין די אין לבנון איז פאראן שיאיטן מיט סוניטן מיט קריסטן און זיי קריגן זיך צווישן זיך איז אויב מען קען רעדן קעגן און מען האט די די מוט דאס צו זאגן זאגט מען דאס ווייל אמאל איז געווען אז די די שטארקסטע ארגאניזאציע דארטן מער שטארקער פון דער ארמיי גופא איז געווען חיזבאלא האט מען נישט געקענט אזוי צו רעדן דער וואס וויל נישט מען זאל אים שיסן אין קאפ איז איצטער זאגן זיי דאס בפירוש איז איך מיין די סיטואציע אין לבנון איז אז חיזבאלא אין דער טאג וואס מיר וועלן ווילן וועלן ענדיגן מיט איראן זיי וועלן וועלן ענדיגן זיי וועלן די יענע טאג זאגן מיר מאכן א פייער איבעראיי עס פארשטייט זיך מיר האבן געוואנען א גאטליכע געווינס א גאטליכע זיג און אזוי ווייטער אזוי ווי זיי זאגן אלעמאל אבער זיי וועלן הונדערט פראצענט וועלן פארענדיגן דאס איז דאס איז שייך וואס דער ישראלדיגער אינטערעס איז איז דאס וועגן די חיזבאלא זעט מען דאס נישט ווי א גרויסע פחד דאס איז דאס איז א זאך נאכאמאל די סיטואציע איז וואס חיזבאלא וויל נישט און רעאגירט נישט אגב ישראל דערשיסט דארטן אלע, איך זאג אייך נאכאמאל, יעדע וואך, יעדע וואך און אמאל אפילו יעדן טאג, און מהרג'ט דארטן חיזבאלא מענטשן, דרום צו ליטאן און צפון צו, און מהרג'ט דאס און דאס איז כאילו גארנישט און זיי רעאגירן נישט, זיי שיסן נישט צוריק אין מדינת ישראל ווייל זיי ווייסן וואס די רעאקציע וועט זיין. און איז דערפאר איז חיזבאללא איז איצטער אויף דער נאענטער צוקונפט, וואס וועט זיין שפעטער וועט זיין שפעטער, אויף דער נאענטער צוקונפט זענען זיי נישט קיין סכנה, אין עזה איז די סיטואציע אביסל מער קאמפליצירט. This is WUNR Brookline.
אויב איר איר אור א נאנטע משפחה איז בלינד, אויב ער זעהט שווער,

אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדערט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פֿינף דרײַ איינס. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז אלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה! חשובער צוהערער, דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל, דאס איז דאס אידישע קול. פון באסטאן, איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן אויב מיר וועלן זיך ווידערזען. איז די מצב איז עזה איז אזוי, דאס הייסט א מיליטערישער כח וואס מיינט א מיליטערישע כח? מיליטערישע כח קען זיין למשל ראקעטן, טאנקן, עראפלאנען, אזוי ווייטער. גוט, איז טאנקן און עראפלאנען האבן זיי קיינמאל נישט געהאט, ראקעטן האבן זיי יא געהאט, זיי האבן שוין נישט, געענדיגט. איז וואס האבן זיי יא? ביקסן. איז א ביקס קען יעדער מענטש האבן, דאס דאס איז א קליינע זאך, אבער די ארגאניזאציע חאמאס איז נאכאלץ די רעגירונג פון די פאלעסטינער אין עזה, און מען האט דארטן נישט באוויזן צו אפשטעלן קיין אנדערע רעגירונג, און די פלאן וואס מען רעדט צו שטעלן דארטן, עס זעט אויס זייער, עס הינקעט, יא, ס'איז א שוואכע זאך, דער ענין איז לכאורה, יא, וואס איז געווען דארט, ס'גייט נישט. דאס הייסט, איך מיין אז מלכתחילה ווען מ'האט אנגעהויבן די מלחמה האט מען געדארפט טראכטן אזוי, אדער איינעמען גאנץ עזה פאס און טראגן די אחריות איבער זיי מיט א מיליטערישע אקופאציע אזוי ווי ישראל האט דאס שוין געטון, און אפשר דערנאך טראכטן וועגן אויטאנאמיע און אזוי ווייטער. דאס מיליטער האט דאס נישט געוואלט, די רעגירונג האט דאס נישט געוואלט, איך מיין פאר באזונדערע טעמים, מען האט עס נישט געוואלט, מען מיינט אז ס'וועט נעמען זייער אסאך געלט, זייער אסאך כוחות, זייער אסאך מענטשן וואלטן, מען האט עס נישט געוואלט טון, אבער מען האט יא געשטעלט א ציל, און איך מיין אז דער ציל איז א זעלבסטפארשטענדליכער, אז חאמאס קען נישט ווייטער עקזיסטירן, דאס איז נישט דער זעלבער ציל ווי אין חיזבאלא אין צפון, דא האט מען געזאגט חאמאס קען נישט בלייבן, און איינע פון, אגב חיזבאלא איז קיינמאל נישט געווען דער דער דער. די רעגירונג פון לבנון, ס'איז נאר געווען א ארגאניזאציע דארט. אבער פון איין זייט איז דאס ערגער, ווייל ס'איז פאראן א ארגאניזאציע וואס איז די שטארקסטע ארמיי אין לבנון, און האט מלחמה מיט ישראל, און מיר קענען נישט רעאגירן, למשל מדינת ישראל קען נישט למשל שיסן דארטן אינפראסטרוקטור און אזוי ווייטער, ווייל דאס איז נישט לבנון, דאס איז חיזבאלא. על כל פנים, אין עזה, דאס איז די רעגירונג, און מ'האט אים געזאגט, חאמאס וועט נישט בלייבן די רעגירונג, און וועט נישט בלייבן, וועט נישט זיין קיין מיליטערישער כח, איז נאכאמאל, מיליטערישע כח ווען מען רעדט וועגן עפעס וואס איז מער ווי פשוט'ע ביקסן, האבן זיי נישט, אבער זיי האבן געוויסע טונעלן, אקעי, טונעלן איז א כח, טונעלן איז טונעלן, איר ווייסט, איר בויט אונטער די שטוב עפעס א טונעל, גוט, דאס איז, אויף דעם דארף מען עס אויף נוצן, דאס דארף מען האבן געווער, און די געווער וואס זיי האבן איז ביקסן, אבער פשוט'ע ביקסן, אלטע ביקסן, אבער ווען ווען און זיי קענען נישט מלחמה האלטן מיט ישראל, דאס איז נישט דער ענין, דער ענין איז וואס זיי קענען יא זיין די רעגירונג פון די פאלעסטינער אין עזה, פאר זיך האבן צוויי מיליאן פאלעסטינער, זיי זענען די רעגירונג, א רוב האבן נישט קיין נארמאלע הייזער, אבער זיי זענען די רעגירונג, זיי איך ווייס וואס, זיי גיבן אכטונג אויף אין א געוויסער זין, א קאפאנים טיילווייז א פרישו, זיי שטעלן דארטן א פארקער פאליציי, נישט וואס זיי האבן ממש א פאליציי, אבער זיי האבן געוויסע מענטשן, זיי אפיציעל זיי זיי האבן א געזונט מיניסטעריום דארטן, וואס ווי נישט איז איז דא עפעס א שפיטאל, איז דאס איז אונטער כאמאס, אלץ אלץ, דאס הייסט זיי זענען דארטן, נישט דאס איז נישט אינגאנצן אזוי, און ס'איז קיינמאל נישט געווען אינגאנצן אזוי, אבער ס'איז כמעט אינגאנצן אזוי, דאס הייסט אויב ס'איז פארהאן אנדערע ארגאניזאציעס, למשל די פאלעסטינער אויטאריטעט און די פאראייניגטע נאציעס די אונ א און אזוי ווייטער זיי זענען צוזאמען מיט זיי אין א געוויסע קאאפעראציע וואס זיי למשל ס'קומט אריין דארטן הילף פון דרויסן זיי נעמען דאס באלד איין דאס איז באלד אונטער זייערע הערשאפט און דאס איז געבליבן און אויף דעם אויף דאס צו פארענדיגן איז נאכאמאל איך האב געזאגט מ'האט געקאנט פשוט מאכן אקופאציע אן אנדערע זאך וואלט געווען מיט דער הילף פון איך ווייס נישט וואס פון אמעריקאנער פון איך ווייס וואס אראבער ברענגען דארטן די פאלעסטינער אויטאריטעט ווי נישט איז האט מען געמיינט אז דאס קען זיין אזא מין ליגנט אז ס'וועט זיין אפיציעל די פאלעסטינער אויטאריטעט און לפועל חאמאס און אזוי ווייטער בקיצור מ'האט עס נישט געגלייבט אין דעם אבער און וואס האט מען געטון מען איז אריין און ארויס איר ווייסט אזוי ווי איר קענט נישט די חרדים זאגט אז מען גייט אין א מקווה גייט אריין און ארויס יא נישט בלייבן צופיל אריין און ארויס מען גייט אריין מען נעמט איין אן ארט און מען גייט באלד ארויס מען האט מלחמה מיט די כאמאסניקעס און מען גייט ארויס פון דעם ארט כדי אפהיטן דאס לעבן, די לעבנס ריכטיגער, פון די פון די זעלנער, אבער אזוי קען מען טאקע צושטערן מיליטעריש זייער אסאך אבער אינגאנצן געווינען קען מען נישט, דאס הייסט אז מען גייט אריין און ארויס און ס'איז נישטא קיין אנדערע רעגירונג

מיט די אמעריקאנער פארשטייט זיך זאל קיינער האבן געדריקט קאטאר און טערקיי איז האבן זיי מסכים געווען אפיציעל אז זיי ווילן צוריק נישט צוריק געבן פשוט אפגעבן זייערע געווער דאס וואס רופט זיך דעמיליטעריזאציע פון כאמאס האבן זיי געזאגט מלכתחילה האבן זיי געזאגט זיי ווילן בשום אופן נישט מסכים זיין קיינמאל נישט צום סוף האבן זיי יא מסכים געווען אפיציעל, אבער ווער וועט עס טון, ווי וועט עס רעאליזירט ווערן, וואו גייט עס, דאס הייסט די גאנצע זאך, און לאמיר זאגן ס'וועט יא זיין א רעגירונג, איז די רעגירונג פאראן דארטן, ער האט געמאכט א קאמיסיע, שלום קאמיסיע, די שלום קאמיסיע איז ישראל איז דארטן און קאטאר איז דארטן, און אלע זענען דארטן, און מען האט געמאכט דארטן א רעגירונג פון ווי רופט מען דאס, ביריאקראטן, יא, און זייער ביוראקראטישע רעגירונג, און די ביוראקראטישע רעגירונג זענען מענטשן פון די פאלעסטינער אויטאריטעט, זענען פאלעסטינער מענטשן, וואס איז, מיר ברענגען מענטשן פון דער שווייץ, וועלכע מענטשן איז דאס פאלעסטינער? איז עס ווערט נישט גערופן די פאלעסטינער אויטאריטעט ווייל די רעגירונג, דאס האט צו טון שוין מיט פאליטיק, די די רעגירונג, די רעכטע רעגירונג האט געזאגט, די ערגסטע זאך איז, אדער איינע פון די שלעכסטע זאכן, פון די ערגסטע זאכן וואס קען זיין איז ברענגען די פאלעסטינער אויטאריטעט וואס הייסט אונזערע סאלדאטן וועלן שטארבן מלחמה האלטן כדי ברענגען די פאלעסטינער אויטאריטעט וואס זענען אליין אנטיסעמיטן דאס ניין איז דאס איז געווארן אזא מין פאן אבער נאכאמאל מען דארף באשליסן אדער מען וויל אקופירן דעם ארט גוט דאס איז עקסטרעם א עקסטרעם רעכטע שטעלונג וואס מען קען דאס פארשטיין אדער מען וויל זאגן און דו ווילסט זיין מילדער קענסט דו זאגן, ווילסט האבן דארט א פאלעסטינער טויטער זאגט מען דאס אויכעט נישט, די וואס יא? עפעס אנדערש, וואס איז די עפעס אנדערש? נישטא קיין עפעס אנדערש, און ווער וועט מלחמה האלטן פאר אז די עפעס אנדערש וועלן דארטן זיין די רעגירונג? קיינער נישט, דאס הייסט מען האט נישט גענומען קיין באשלוס, דאס הייסט דער פראבלעם איז נישט אז ס'פעלט כח, דער פראבלעם איז נישט אז חאמאס האט באוויזן, וואו נישט איז האבן עפעס א ניצחון? גארנישט, נישט וואס מען האט נישט באוויזן אפהאקן זיי און צוברעכן זיי הענט און פיס, אלץ, און נישט וואס מ'האט מורא געהאט, און נישט וואס זיי האבן געהארגעט אזויפיל סאלדאטן אז ישראל האט זיך צוריקגעצויגן, אויך נישט, מ'האט געהארגעט זייער אסאך, און דאס איז א גרויסע טרויעריגע זאך, און דארט זענען געשטארבן סאלדאטן, נישט אין זיבעטן אקטאבער, איך מיין נײַן הונדערט, אדער מער ווי אַכט הונדערט, אסאך, און דאס איז א זייער טרויעריגע זאך, אבער עס האט נישט ארויסגעבראכט, איך מיין איצטערט סטראטעגיש, נישט רעדן עמאציאנעל, מ'האט נישט. ארויסגעבראכט אז ישראל קען זיין דא אמאל אזא מין טעדענץ אין ישראל אז מ'זאגט גוט ס'שטארבן סאלדאטן לאמער זיך צוריקהאלטן און ניין ס'איז נישט געווען אזא מין דאס הייסט יא געווען מענטשן וואס האבן אזוי גערעדט אבער ס'האט נישט געהאט קיין ווירקונג דער פראבלעם איז פשוט אז מ'האט געקאנט דאס זעהן פון פאראויס און דאס אזויווי כ'האב פריער געזאגט אז איך האב א טעות געמאכט איצטער וועל איך זאגן אז איך בין אין עפעס יא געווען גערעכט אז איך האב געזאגט איך מיין צו אייך אויכעט אויב איך געדענק ריכטיג אבער צו אנדערע זיכער אז ס'איז זייער שווער צו פארשטיין ווי קען מען אזוי געווינען ווי ווי איז די סטראטעגיע קען ברענגען צו א ניצחון ס'האט טאקע נישט געבראכט אפילו די היינטיגע סיטואציע וואס מ'האט צוריקגעבגעבן אלע פארכאפטע און ישראל איז געבליבן אויף א על פון דעם געביט פון דעם שטח איז דאס אויכעט פאר מיר א חידוש דער אמת אבער אזוי איז דאס האט זיך געענדיגט אז מסתמא האבן זיי געוואלט האבן עפעס א שטיל, עפעס עס זאל זיין אביסל רואיגער, אויף א צייט מען זאל קענען אנהייבן טראכטן וועגן צוריקבויען, איבערבויען עזה, איבערבויען דארטן די אייזל און אזוי ווייטער, האבן זיי מסכים געווען אויף אזא מין זאך, דאס איז אויכעט א חידוש, דאס איז, איך וואלט געמיינט ס'וואלט געווען ערגער, ווייל ווי קען זיי, ווי קען מען זיי צווינגען צוריקגעבן די אלע פארכאפטע, און און אז ישראל זאל בלייבן דארטן אין אן ארט וואס זיי זאלן נישט זיין ממש אויפן גרעניץ, וואס דאס וואלט געווען וואלט געווען נאך ערגער, דאס איז געבליבן די זעלבע סיטואציע מיט אזויפיל מלחמה געלט געהאלטן און געבליבן די זעלבע סיטואציע, די סיטואציע זיכערהייטליך איז בעסער אבער די צוקונפט איך ווייס נישט אויף אויף וואו גייט עס, איז אנדערע זאגן מ'וועט מען דארפן ווייטער מאכן א מלחמה מיט כאמאס, איז נאכאמאל ווי וועט מען מאכן ווייטער מלחמה מיט כאמאס מיט וואס פאר א פלאן? אקופירן דעם ארט? איצטער נאך צוויי יאר האט מען זיך דערמאנט? איך מיין אז מען וויל דאס נישט, איז וואס יא וויל מען? פאראן עקסטרעם רעכטע וואס ווילן דאס יא, אבער נאר זיי איצטער, מלכתחילה אפשר וואלטן אלטער געוואלט, און נאכאמאל איך וואלט געמיינט אז ער האט געפארט מיר דער גרויסער מומחה, אקופירן און דערנאך גיין אויף ווייטער אויף אויטאנאמיע ווייטער אסלא די זעלבע זאך, און דאס וואלט געווען, איר פארשטייט דאס אזוי האב איך, דאס מיין איך איז דער איינציגער וועג וואס איז געווען אויף צו געווינען די צילן וואס זענען געווען, וואס די צילן נאכאמאל, איך מיין די צילן זענען זייער זייער שכל'דיגע, אז חאמאס וועט פשוט נישט עקזיסטירן ווייטער, נישט רעגירן ווייטער איבער עזה, צו באווייזן דאס האט מען געדארפט אקופירן דעם ארט. ווייניגער צושטערן הייזער און מער אקופירן דעם ארט, און דערנאך ווען מען האט פשוט אקופירט דעם ארט, מען האט דעם ארט שוין אן אקופירטן, יעמאלט קען מען רעדן וועגן א פאלעסטינער אויטאריטעט וואס זאלטן אכטונג געבן פריער פון אלץ אויף ציווילע עניינים, העלפן, איך ווייס וואס, שפיטעלער, בילדונג, ווייסט דאך די פשוטערע זאכן, און דערנאך אויכעט א מער א אויפריכטיגע אמת'ע זעלבסטשטענדיגקייט. דאס וואלט איך געטראכט, דאס האט מען נישט געטון צוויי יאר. איז וואו וועט עס גיין? ווייס איך נישט, עס שטייט אויף אן ארט אז נישט אהין און נישט אהער, די פאלעסטינער ליידן אסאך, די ישראלים פילן נישט אז מען האט געוואונען, און אזוי האלט עס. און חאמאס עקזיסטירט נאך ווי א זייער א פארשוואכטער, אבער עקזיסטירט, ווי נישט איז ווי די רעגירונג פון עזה פאס. צוויי יאר שפעטער. עס דאכט זיך אז די רעכטע זענען פירן די לייצעס, דו זאגסט אז זיי לאזן זיי ווילן נישט אז די פאלעסטינער אויטאריטעט זאל איבערנעמען, פארוואס? ווייל זיי ווילן אז ישראל זאל איבערנעמען דעם מיירפרג? נע, ווער וויל דאס אבער? דאס איז ממש אבער דאס איז נישט אמת, דאס איז פארהאן זייער א קליינער מינדערהייט וואס וויל טאקע איבערנעמען די מערב ברעג, ווייל מען פארשטייט די ריכטיגע זאך, וואס אגב די שונאי ישראל זאגן דאס אויך, אז דער ישראלדיגער אינטערעס איז אז דער פאלעסטינער אויטאריטעט, אזא פארשוואכט ווי זי איז, זאל זאל זיין דארטן ווייטער רעגירן, וואס האבן מיר צו פירן צוויי הונדערט צוויי און האלב מיליאן מענטשן שונאים אונזערע טאג טעגליך, נישטא נישטא צו די וואס נישטא וואס צו פארדינען פון דעם, אז נישט וואס דו ווילסט מאכן פון זיי בירגער, אבער קיינער וויל דאס נישט איצטער, איז אויכעט געווען אזא מין פלאן, נישט פון די עקסטרעם רעכטע, פון אנדערע, על כל פנים איז נישטא, עס איז נישט איין נישט אהער, און נאכאמאל אין אזא פלאץ אויכעט, כ'האב נישט געזען, און נישטא קיין סאך וואס זאגן לאמיר איבערנעמען דעם ארט און מאכן אקופאציע, ס'איז פארהאן דמיונות די וואס זאגן לאמיר זיי פארשיקן, פארשיקן איז דאס בעסטע זאך פאר די עקסטרעם רעכטע, פאר די, אסאך זענען געווען צופרידן ווען טראמפ האט דאס געזאגט, דאס איז געווען אינגאנצן אומגעלומפערט, עס איז אומגעלומפערט נישטא וואס צו רעדן, אבער אזוי ווי עס דער פארט דער אמעריקאנער פרעזידענט זאגט עס, און די וועלט האט מעריך געהאט דאס צו פארטאדלען קלאר איז עס געווען אקעי לאמיר רעדן עס איז געווען אזא מין פאנטאזיע אבער אויב דאס איז א זאך וואס אסאך ישראלים וואלטן געזאגט גוט דאס איז א ריכטיגע זאך לאזן די פאלעסטינער לעבן ערגעץ אנדערש אבער אקופאציע א טאג טעגליכע אקופאציע מיט דעם וואס ס'וועט זיין דארטן טעראר אטאקעס אויפשטענדן און אזוי ווייטער איז זייער ווייניג ווילן דאס אויפריכטיג, און זיכער איצטער נאך צוויי יאר איז טאקע מען ווייסט נישט וואס מען וויל, ס'איז פאראן די, נאכאמאל, ס'איז פאראן די שטארקע אידיאלאגן לאמיר זאגן, און יא די וואס זענען, איך מיין נישט דא ווי א צו זאגן וואס איז דער ווערט, נאר אביעקטיוו, יא, ס'איז פאראן די וואס קומען פון די רעליגיעזע ציוניסטן וואס ביי זיי איז א שיטה פון ארץ ישראל און אזוי ווייטער און זיי זאגן מער ווייניגער קלאר אגב נישט אינגאנצן קלאר אבער זיי זאגן א טייל פון זיי מער ווייניגער קלאר מיר דארפן פשוט איינעמען גאנץ ארץ ישראל גענדיגט נישטא קיין פאלעסטינער אויטאריטעט נישט אין עזה פאסט און נישט אין מערב ברעג יהודה און שומרון פשוט זיין מדינת ישראל וואס איז זיין מיט די אראבער כ'ווייס נישט. אפשר פארשיקן, אפשר זיין אונטער אונז, מיליטערישע אקופאציע, איך ווייס נישט וואס, אבער על כל פנים, נישטא קיין שום אויטאריטעט, שום גארנישט, דאס איז אלץ ארץ ישראל און געענדיגט. אבער אחוץ זיי, נאכאמאל, זיי זענען א קליינע מינדערהייט, און די רעכטע דא זענען די גרויסע מערהייט, ווייל למשל ווען מ'וועט פרעגן א אידן, איר זענט א רעכטער, א לינקער, איז פאראן זיבעציג פראצענט וואס זאגן זיי זענען רעכטע, און נאך א צען פראצענט וואס זאגן אז זענען צענטער רעכט, איר פארשטייט? דאס הייסט זייער אסאך רעכטע, און וואס האלטן די רעכטע? איי זיי ווייסן נישט אליין, איר פארשטייט? מען רעדט נארישקייטן בדרך כלל, דאס הייסט יא, ווי מען זאגט פארוואס נישט די פאלסטינער אויטאריטעט איז פארהאן טענות, די טענה איז זיי האבן נישט פארטאדעלט דעם זיבעטן אקטאבער אנגריף, זיי זענען גרויסע אנטיסעמיטן אליין, גרויסע שונאי ישראל, זיי באצאלן געהאלט פאר טעראריסטן, אלץ אמת'ע זאכן. אבער די פראגע איז וואס איז דער ישראל'דיגער אינטערעס? נישט אז זיי זענען גוטע מענטשן אדער שטיצער פון ישראל און אזוי ווייטער. און צי קען מען טאקע אויף דער וועלט ברענגען עפעס אן אנדערע פירערשאפט פון די פאלעסטינער וואס זאל זיין מער געצויגן פאר ישראל און מער מילד איז דאס זעט אויס א זאך וואס מ'האט אלעמאל אלעמאל ס'איז פאראן אזעלכע רעדעס די פאלעסטינער אויטאריטעט איז צו עקסטרעם און נאכאמאל איך זאג איך מיין אז דאס איז אמת אבו מאזען האט געשריבן צו אפלייקענען דעם חורבן. יא, און זיי שטיצן דאס. אפלעקען דעם חורבן, נישט מער נישט ווייניגער, אסאך פון זיי, פון דעם חורבן פון אייראפעאישן אידנטום. זיי געבן געלט פאר טעראריסטן, ממש פאר טעראריסטן, מען גיט געלט פאר א טעראריסט און מען מאכט, מען גיט נעמען אויף טעראריסטן, מען לערנט די קינדער עצה קעגן מדינת ישראל און קעגן אידן בכלל, ממש דאס איז אלץ אמת, אבער די פראגע איז. און דאָס טאָר מען נישט לעקן. איך מיין, אַז די אַמעריקאַנער, בפֿרט אידן, בפֿרט די אַמעריקאַנער ליבעראַלן, איז די, איך מיין, אַז די רעכטע זײַנען גערעכט, אַז זיי קענען פּשוט נישט וועגן וואָס עס דאָס רעדט זיך דאָרטן, ווײַל זיי רעדן אַזוי שיין פֿאַר דער וועלט אַמאָל, און, און די פּאַלעסטינער אויטאָריטעט, דאָס רוב דאָרטן, זײַנען גרויסע אַנטיסעמיטן.

אבער אפילו לינקע, איך ווייס וואס די אמעריקאנער לינקע וואס זאגן, א טייל פון זיי זאגן דאס, אדער די אייראפעאישע ווייסן זאגן דאס נאך שטארקער, אז די פאלעסטינע אויטאריטעט העלפט די אקופאציע ווי זיי רופן דאס, דאס הייסט ס'איז פאראן א, דאס הייסט די מיליטערישע אנוועזן יא פון מדינת ישראל אין מערב ברעג, דאס זיי העלפן דאס ארויס איז אמת. ס'איז אמת. נישט ווייל זיי זענען ליבהאבער פון מדינת ישראל, ווייל זיי זענען קארומפירט, ווייל זיי האבן פון דעם געהאלט און געלט, ווייל זיי קענען נישט מלחמה האלטן מיט חאמאס און אנדערע מער עקסטרעמע צווייגן, ווייל זיי האבן פשוט אנגעהויבן די קאאפעראציע און זיי ווייסן אז אן דעם וועלן זיי פשוט נישט אנהאלטן, איז אזוי די סיטואציע איצטער. און דער ביסל אויכעט זיי זענען אליין נישט קיין ליבהאבער פון ישראל, און אויכעט דאס ביסל שטיצע וואס זיי האבן פון די די באפעלקערונג קומט אויכעט פון דעם וואס זיי שטיצן אין א געוויסע זין אין געוויסע פאלן טעראר אדער נישט מאכן נייע טעראר אטאקעס אלטע טעראריסטן און פון זייערע מענטשן זענען געווען מענטשן וואס האבן ממש געמאכט טעראר אטאקעס געהארגעט קינדער מיט פרויען זיי באעהרן זיי און אזוי ווייטער און העלפן זיי און העלפן זייערע משפחות און אזוי ווייטער איז די סיטואציע איז זייער א יא זייער א יא קאמפליצירט און און א פשוט'ע לעזונג פון זאגן, איר ווייסט נאכאמאל מיר האבן די היינטיגע די רעכטסטע רעגירונג זייער א רעכטע רעגירונג און מען מיינט נישט מיט אן אמת צו לאמיר מען קען מען קען דאך ממש ליקווידירן די אפמאכן אפשאפן די פאלעסטינער אויטאריטעטן אין מערב ברעג. און מען וויל דאס נישט, דאס איז דער אמת, נאכאמאל ס'איז פארהאן א קליינע מינדערהייט וואס ווילן דאס יא, די פארהאן זייער אידעאלאגן אזעלכע וואס ווילן דאס יא, און אדער זיי פארשטייען וואס איז דער פרייז אדער זיי פארשטייען נישט, אדער אפילו פארהאן די וואס פארשטייען דאס און ווילן דאס, זיי ווילן גיין אויף מסירת נפש און אזוי אינגאנצן און מיט אן אמת און געענדיגט, און פאראן די אבער דאס רוב ווילן דאס נישט ווייל מען פארשטייט אז דאס איז נישט דער ישראלדיגער אינטערעס איז די פראגע איז פארוואס אין עזה פאס איז דאס יא דער ישראלדיגער אינטערעס דאס איז דאך נישט איז יא אבער טאקע א איז אין עזה פאס וועט עס בלייבן מסתמא אזוי אויף די קומעדיגע יאר און דערנאך וועט מען זעהן. נישט איין און נישט טייל. לאמיר ענדיגן מיט א קורצע באשרייבונג פון טאג-טעגליכן לעבן, ווי איז עס מיט צו לעבן מיט די סירענעס פאר דיר און פאר דער באפעלקערונג און ספעציעל בעת די פורים טעג? יא, איז די מצב איז געווען מלכתחילה מער אנגעשטרענגט, איך מיין אז איצטער איז אביסל ווייניגער, אבער יא, מ'טאר נישט פארזאמלען אפיציעל, הגם מענטשן פארזאמלען זיך יא אבער ווייניגער, און יא מען דארף אריינגיין, ווענדט זיך וואו, פאר אן ערטער וואס מען דארף אריינגיין אין קעלערס אין אזילן מער, ס'איז פארהאן ערטער וואס ווייניגער, אבער נאכאמאל איך מיין אז די שטימונג פון דאס רוב די הצלחה איז איצטער, איצטער ממש איך רעד דאך היינט יא דינסטאג איז די שטימונג איז אז די הצלחות זענען גרויס, און קען זיין ס'וועט זיין קורץ, און אפילו אויב נישט, ס'קען זיין אז די אטאקעס וועלן ווערן עד שוואכער און שוואכער, און אז דער הויכפונקט האבן מיר שוין אריבער. דאס איז די געפיל איצטער, אבער ס'קען זיין א קליינער, חלילה א קליינער, א גרויסער אומגליק וואס קען אינגאנצן פארענדערן די גאנצע סיטואציע. ס'געווען איינמאל זענען געשטארבן נײַן אידן אין בית שמש, דאס איז געווען דאכט זיך אייערנעכטן, איז געווען זייער א טרויעריגער טאג, און ניין איז נישט דאס ערגסטע, דאס הייסט ס'קומען אזעלכע גרויסע ראקעטן וואס אויב מ'שיסט זיי נישט אראפ און אויב זיי פאלן אויף א בנין און אזוי ווייטער ס'קען דארטן זיין אסאך גרעסערע חלילה חלילה חלילה אסאך גרעסערע אומגליקן, איצטער גייט צוריק קומען די עראפלאנען וועלן צוריק קומען דאנערשטאג מיטוואך ביינאכט אויב חלילה מען דארף נישט יא אבער טפו טפו אזא מין דאס קען ברענגען אז די גאנצע שטימונג קען אינגאנצן זיך פארענדערן אבער יא איצטער איז דאס אנגעשטרענגט, אלע שולן זענען פארשטייט זיך פארמאכט, איך מיין שולן וואו מען לערנט, שולעס, און שולעס זענען פארמאכט, און מען ארבעט ווייניג פון דערהיים, אבער איך מיין אז די שטימונג אין כלל גענומען ביי רוב מענטשן איז דווקא א פאזיטיווע, און מען האט גרויסע האפענונגען אז ס'וועט זיך פארענדיגן אויף א גוטן אופן. לאמיר האפן און מיר זארגן זיך וועגן אייך און מיר זענען גליקליך צו הערן אז דו פילסט זיך רעלאטיוו אפטימיסטיש יעצט און לאמיר האפן דאס וועט ווייטער אנגיין. מיר וועט זיך אויסלאזן אויף גוט און זען א פרייליכן פורים! דערווייל א פרייליכן פורים! און הערן גוטע נאר גוטע נייעסן נאר גוטע נייעסן! אמן גוטע בשורות! א גרויסן דאנק אברעמי זאקס פון. כאן אידיש, וואס זאגסטו דו גייסט ענדיגן ארבעטן פאר כאן אידיש? אוי וואס טוט זיך? יא יא יא און ממש אין די קומעדיגע יא אין די קומעדיגע פאר וואכן גיי איך פארענדיגן, איך בין דארטן געווען א פרילענסער פון צוויי טויזנט זיבעצן, פריער בין איך געווען אין דער נאציאנאלער אויטאריטעט פאר ראדיא און טעלעוויזיע און איצטער פאר אן און זיי בייטן דארטן, דער פאליטיק איז אז מ'בייט פרילאנס זאל נישט זיין צופיל יארן, און איצטער ער וועט דארטן אריינטרעטן, ער פירט שוין היינט א גרויסע א טייל פון דעם פראגראם, אין נאמען פון דער פארנער נאציאנאלער אויטאריטעט פאר אידיש קולטור אין מדינת ישראל, און זיי שטיצן, זיי גיבן דארטן א טייל פון דעם פראגראם, און איצטער וועלוול טשענין, כ'מיין דאקטאר וועלוול טשענין אויב איך מאך נישט קיין טעות, ניין ניינציג פראצענט זיכער אז ער איז א דאקטער און א גרויסער מומחה א מבין און ער וועט איצטער פירן דארטן די גאנצע פראגראם און יא ס'וועט ממשיך זיין אויף א גוטן אופן ער איז זייער א פארשטענדיגער און א קענער און יא כ'מיין אז ס'וועט גיין אויף א גוטן אופן ער האט מיר אפילו פארהערט ווען איך בין אריין נאך אין דער פריערדיגן גלגול פון אידיש ראדיא ער פארעפנטליכט אסאך אין אידיש לאנד און אזעלכע פובליקאציעס ער איז א באקאנטער אידישיסט און ער וועט דארטן פירן נאכדעם איז ממש די קומענדיגע וואכן וועל איך פארענדיגן סוף מערץ. אה, ווי הייסט ער נאכאמאל דער וואס גייט אנפירן? וועלוול טשערנין, וועלוול אה, טשערנין. וועלוול טשערנין, אה יא, דאס איז א באקאנטער נאמען, אה יא, אבער אה, דו האסט אונז אה, וואס הערן זיך צו צו א אידישע ראדיא פון ישראל געדינט אסאך יארן און דו וועסט אונז שטארק אויספעלן. א דאנק.
און אבער מיר וועלן ממשיך זיין אין קאנטאקט, איך האף אז מיר וועלן זיך זען אדער אויף זום אדער אפשר אמאל פנים אל פנים נאכאמאל. יא, נו, איר קומט דאך אמאל אריין אין מדינת ישראל, ארץ ישראל, אין רואיגערע צייטן. און איך האף ס'וועט זיין טאקע אסאך רואיגע צייטן צו זען זיך און צו שמועסן און כאפן א אידיש ווארט. הלוואי, אין א גוטער שעה. דערווייל זיי געזונט און זיי זיכער, דו מיט דיין משפחה און כלל ישראל. יא, א פרייליכן פורים. א דאנק. פרייליכן פורים. א דאנק. ביי ביי.
א גרויסן דאנק אונזער גאסט אברעמי זאקס פון ירושלים. און איצטער